Dev ji qewmê xwe berda û kete keştiyê ku ji wî welatî derkeve. Piştî demekî firtone rabû, ji bo keştî sivik bibe, divê yekî xwe biavêta deryayê. Ji ber vê yekî sê caran peşk kirin, her sê caran jî peşk ji Yûnus pêxember re ket. Neçar man Yûnus pêxember avêtin behrê. Çawa wî avêtin masiyekê mezin wî qurt kir. Yûnus pêxember xetayê xwe fêm kir, poşman bû û lomel xwe kir. Ji ber bêemriya Xwedê kiribû wisa dua kir, La îlahe îlla ente subhanek înnî kuntu minezzalîmîn yanî Rabbê min ji bilî te tu îlah tine, tu ji her kêmasiyê pak û berî yî, yê zilm nefsa xwe kiriye ez bi xwe me. Piştî vê duayê Xwedê toba wî qebûl kir. Bi izna Xwedê Hûd jê re bû wek keştiyêka binderya. Wî bir li ber behrê berda. Xwedê ji bo wî dara yaqtîn şîn kir. Bi vî awayî Xwedê wî ji nava Hûd xilas kir. Ku tesbîhê Xwedê nekiribûna dê hete roja hesabdayînê di betnê Hûd de bimana. Yûnûs pêxember dema ji nava masiyê xilas bû, vegeriya Nînova. Lê nihêrt ku hemû ehlê Nînova tobe kirine, îman bi Xwedê û pê anîne. Yûnûs pêxember ji ber vê yekê gelek kêfxweş bû. Şikir ji Rebbê xwe re kir. Xelqê Nînova ji sed hezar zêdetir bûn. Heta mirinê Yûnûs pêxember ji wan re pêxemberî kir. Xwedê heta demekî li dinyayê xweşî da ehlê Nînova. Belê serpêhatiyên Hezretî Yûnûs eleyhîsselam bi kurtasî wisa bû. Di vê qiseyê de gelek îbret û şîret hene, hinek ji wan ev in. Yek, divê mirov bê destûra Xwedê gav navêje. Dido, dema mirov xeletî û guneh kir, divê xeletiyê xwe qebûl bike, ne li kesî, li nefsa xwe lome bike. Sisê, Xwedê tobe û poşmaniyên ji dil qebûl dike, guneyên mirovan dibexşîne. Çar, Divê însan hêviya xwe ji rehma Xwedê qet qut neke. Pênc, Ji bo encamen wextek heye. Ji bo em bigihîjin armancên xwe sebir û sebat lazim e. Şeş, Heta em xwe negorînin Xwedê nehmetên xwe yê li ser me nas tîne. Heft, Divê ji peşka ku ji me re ketike em razî bibin qena dilê me aram bibe. Heşt, Wezîfeya pêxemberan û hemû mislimanan tenê teblîg e. Bi darê zorê, bi xeydandinê û bi revandinê em nikarin tiştek bi dest bixin. Neh, Rewşa me ya manewî û derûnî ji wezîyeta Yûnus pêxember, selama Xwedê lê be, zehf xirabtir e. Lewra şeva me pêşeroja me ye. Bi nêrîna xefletê şeva me ya ji şeva Yûnus pêxember sed car tarîtir û tirsonektir e. Deryaya me jî rûyê erdê ye, di her mewcê de bi hezaran cenaze hene. Ev dinyaya me ji behra Yûnus pêxember bi qasî hezaran tirsonektir e. Şehwet û hewaya nefsa me jî masiyê me ye. Jiyana me ya ebedî mahw dike. Masiyê me ji hûtê Yûnûs pêxember hezar car xeternaktir e. Lewra masiyê ku Yûnûs pêxember qurt kiribû, zehfê wî dikaribû sed sal jiyana wî ya dinyayê qut bike. Lê hewaya nefsa me hewl dide ku heyata me ya ebedî ji destê me derxe. Ji ber ku weziyeta me ya heqîqî bi vê awa ye, divê em jî wek Yûnus pêxember rûyê xwe ji hemû sebeban vegerînin, ji xeletî û qisûrên xwe poşman bin û xwe bavijin bextê Xwedê, qena Xwedê me efû bike, ji kêmasiyên me bibore û me ji riswatiya dinê û ji ezabê axîretê biparêze. Rabbê me, ji bilî te tu îlah tine, tu ji her kêmas yê pak û berî yî, yê zilm nefsa xwe kirî em bi xwe ne. Ji guneh û kêmasiyên me bibore, li dinê û li axîretê xweşî û aramî bide me. Çawa te Yûnus pêxember ji nava behr û masiyê xilas kir, me jî ji xirabiya nefsa me, ji derd û kulê dinyayê xilas bike.